Бу айда шактый районнарда 2019 нчы ел эшчәнлегенә йомгак ясау сессияләре үтә. Узган атнада ул Теләче районында узды. Теләче нигездә авыл хуҗалыгы районы санала. Алынган табышның да 30 проценты игенчелектән булса, 70 проценты терлекчелек тармагына туры килә. Район тәүлек саен 64 тонна сөт җитештерә. Киләчәктә бу күрсәткечне 100 тоннага җиткерү бурычын куя аграрийлар. Ә менә игенчелектә шактый тырышасы бар әле. Узган ел, мәсәлән, бер гектардан уртача 25 центнердан артыграк уңыш җыеп алганнар. Алан хуҗалыгында бу сан 36 центнер ярымга җитә. Димәк, районда бөртеклеләр уңышын арттырырга мөмкинлекләр бар. Район җитәкчесе Нәҗип Хаҗипов уртача хезмәт хакына да тукталды. Айлык 15-16 мең сум аларны канәгатьләндерми. Чөнки Казанга якын урнашканлыктан, күпчелек шәһәргә барып эшкә урнаша. Теләче агро хуҗалыгына да акрынлап яңа инвесторлар табыла башлаган. Аның дүрт бүлекчәсе хәзер яңа хуҗалар кулында. Авырлык белән булса да, алга китеш сизелә, диләр. Сессия эшенә кадәр Игенче хуҗалыгында югары сыйфатлы терлек азыгы әзерләүче цехны ачтылар. Аграр министр Марат Җәббаров фикеренчә, андый цехлар төзүне башка районнарда башлап җибәрергә тиеш. Шунсыз терлекчелектә күрсәткечләрне арттырып булмаячак. Теманың дәвамы киләсе язмада. Яңалыкларны гамәлдә кулланмый гына аграр тармакның икътисадын күтәрү мөмкин түгел. Игенче хуҗалыгы узган елның унынчы ноябрендә азык әзерләү цехына нигез салган иде, бүген аны тантаналы рәвештә эшләтеп җибәрделәр. Бүгенге көндә менә тулы көченә эшләтәбез. Инде менә өченче-дүртенче көннәр бүген бара. Җибәргәнгә Тула Биекәт төште безнең җиде миллионга бүгенге көндә. Шушыңа бәйле рәвештә эшләнә безнең мең баш кат корм площадка. Инде аның 40-50 проценты шишләнгән. Менә суларын кертеп, карма центр, карма юлларын ясап, эшләрен эшләп бетерәсе кала язга чыккач. Әлбәттә, яңа цехның азык эшләү куәте зур. Мондый мөмкинлекне бер хуҗалык өчен генә куллану аз, дип искәртте аграр министр Марат Җәббаров. Яңалыктан янәшәдәге фермерлар, шәхси хуҗалыкларга да сыйфатлы терлек азыгы куллану җаен табырга кирәк. Карманцентрның кирәклеген ахыргы вакытта Акча санаган кеше аңлый башлады, нәрсәгә кирәк икәнен, нинди файдасы бар икәнен. Бу Кормоцентрның файдасы бу хуҗалыкка гына түгел, якын-тирә хуҗалыкларга да файдасы тия ала теләсә. Безнең ЛПХга да кемнең өйдә хайваннары, сыерлары бар, аңа теләсә аны шул направлениедә оештырырга кирәк. Менә безнең улай бер Кукмара районында бик көчле итеп оештырылган. Бу Кормоцентрның файдасын Бу фермасының экономикасын барыбыз да күрәбез дә, аңлыйбыз да, сизәбез дә. Теләче районындагы бу башлангыч дәвамлы булырга тиеш. Тагын ике хуҗалыкта быел шундый азык әзерләү цехлары төзеләчәк. Сыйфатлы терлек азыгы продукция җитештерү күләмен һичшиксез арттырачак, дип өметләнә район җитәкчелеге. Көндәлек ел әйләнә 100 тонна сөткә дип чыгарга.

Биш төрле позициядә азыкны әзерлибез бүгенгесе көндә. Ташланган сыерларга айран бер төрле, яшь молотнякка бер төрле. Савым сыерларына ике төрле, һәрберсенең шулай үзе э, рационнар нигезендә эшләнелә. Игенче хуҗалыгында терлек симертү комплексы да төзелә башлаган. Быелның июлендә эшләп китәр дип өметләнәләр. Анысы 16 миллион сумга төшәчәк. Әлегә ташламалы кредитлар алынган, ә төзеп бетергәч, хөкүмәт чыгымнарның бер өлешен каплыячак икән. Янәшәдә 500 дә дүрт баш савым сыерына саву залы белән заманча комплекс та төзергә ниятләре. Анысына бүген Киров өлкәсенең АПК проект оешмасы белән килешү имзаладылар. Мондый комплекс Россиядә алтау гына, Киров өлкәсенә баргач күреп кайтканнар. Теләче районы бу көнне 2019 нчы елгы эшчәнлегенә хисап тотты. Башкарылган эшләр турында Мәдәният йортындагы күргәзмәдәге саннар аша танышырга була иде. Шунда ук җирле җитештерүчеләрнең товарлары да урын алган. Мәсәлән, Үзәк авылында эшләп килүче Ошма кооперативы, өч фермер ун шәхси хуҗалыкны берләштергән, яшелчә эшкәртү белән мәшгульләр. Алар үстергән, җитештергән үзләренең яшелчәләрен безгә алып килеп сдавай итәләр, без аны инде шулай иттереп, упаковай итеп, җуып, әрчеп, Казанга, шәһәргә илтеп сдавай итәбез. Мондый бәрәңгенең бәясе юк, ә әрчегәч, аның бәясе дә, икенчесе, үзебездә уже файдасы кала күбрәк. Юылган, кабыгыннан әрчелгән, вакуум белән пакетларга салынган яшелчәнең саклану вакыты, җиде тәүлек. Үзәк авылындагы буш фермаларны төзәтеп, җиһазлар кайтартып, шунда эшли егетләр. Яшелчәне болай эшкәртүнең өстенлекләре бихисап икән бит, саный китсәң. Әрчелгән бәрәңгенең өстенлеге шунда, моның 40 проценты кабыкка, череккә, балчыкка китеп бара. Аннан соң шәһәрдәге кафе-рестораннарның кухняларын пычратмыйча су кулланыршы кирәк булмый, суга түлисе юк. ТО, бәрәңге кабыгын чыгарып саласы юк. Аннан соң сакларга урын кирәк түгел. Аннан соң иң главные урлау кими. Кухнядан уже безнең поварларыбыз, Бу граммлап килә бит инде. Шактый вакыт тик торган май заводы да узган ел кабат ишекләрен ачкан, тәүлегенә 50 тонна сөт эшкәртә. Киләчәктә эшкәртү күләмен 100 тоннага җиткерү бурычы куела. Шулай ук мал чалу цехы эшли башлаган, питомникта мәйданнарын арттырган. 2019 елда район буенча бер бөтен йөздән 63 миллиард сумлык продукция җитештерелде. Еллык үсеш, йөздә өч процент. Продукциянең 84 проценты эре хуҗалыкларга, уналты проценты крестьян-фермер хуҗалыкларына туры килде. Барлыгы бер миллиард сумнан артык продукция сатылып, еллык үсеш йөздә сигез процент тәшкил итте. Кергән акчаның 70 проценты терлекчелек, утыз проценты үсемчелек тармагыннан булды. Әмма күрсәткечләр бик мактанырлык түгел әле. Районның икътисадый ягын тотрыкландырырга кирәк, хезмәт хаклары, бер кешегә туры килгән җитештерүчәнлекне арттыруда шактый тырышырга кирәк. Республика рейтингында акча керү буенча безнең район бүгенге көндә бары тик 36 нчы урында. Бер хезмәткәр акча кереме 40 нчы урында. 2019 нчы ел нәтиҗәләре буенча җитештерү икътисад күрсәткечләре буенча район үз позициясен өч пунктка төшерде. Алга таба, әлбәттә, безгә җиңсез галәм ныклап программаистн тармакта эшләргә туры киләчәк. Район узган ел һәр гектардан уртача егерме биш цетнердан артыграк уңыш җыеп алган. Бу күрсәткечне дә яхшыртырга кирәк. Алан хуҗалыгы калганнарга өлге булырга тиеш. Район сессиясе эшендә катнашкан аграр министр Марат Җәббаров киләчәккә бурычлар билгеләде.

Ике мең дә егерме бишенче елга Теләче районының үсеш картасы эшләнгән. Бурычлар билгеле, шуларны тормышка ашыруда армый-талмый эшлисе генә кала.